Um, neis i weld chi gyd. Uh, gobeithio bod chi gyd yn iawn, gobeithio bod chi'n cwarto o'r glaw. Uh, the weather is pretty horrible outside, so mae fe'n cyfle gret i ni fod mewn tu fewn a neud bach o marfer corff. Uh, falle bod rhai o chi nôl yn ysgol. Okay, you might be back in school this week and you might be doing this session from school. Uh, neu falle bod chi dal getre, a ddim wedi mynd nôl to, so mae hwnna'n grêt. Llwch chi'n neud e gytre, neu gallwch chi neud e yn ysgol gyda plant arall yn y dosbarth. Um, fi wedi cael un neges, so licen i weid uh, bore da a croeso i dosbarth sylwar o Ysgol Henry Richard. Fi'n gwybod bod chi yn mynd i fod yn watch o bore yma, bod chi'n mynd i fod yn cymryd rhan. Uh, so gobeithio bod chi gyd yn barod, gobeithio bod da chi Yy, digon o le yn y stafell, gobeithio bod 'da chi falle rhywbeth i yfed, botel bach o ddŵr, byddwch chi'n gallu yfed uh, yn ystod y sesiwn a ar ôl y sesiwn. So a very good morning to uh, Dosbarth Sowar from Ysgol Henry Richard in Tregaron. Um, if there are any other schools uh, watching the sessions every day, then please let us know uh, and we can say hello and, and welcome you uh, to the sessions. Gobeithio erbyn hyn bod chi gyd yn gwybod beth yw'r fformat. Ni'n mynd i fod yn gwneud pump gweithgaredd, munud yr un, ond gyda digon o brêcs, so byddwn ni'n rhannu bob gweithgaredd lan yn ddoe, so wneud 30 eiliad, egwyl fach, a wedyn 30 eiliad arall cyn bod ni'n symud lan i'r gweithgaredd nesaf. Ok, so hopefully you know the structure by now, we're doing five activities for a minute each, and we're gonna do a thirty second period followed by a bit of a rest and then a second thirty second period to make up that minute of um, physical activity. Yn ystod sesiwn fi di Gwener, uh, o da fi rhywbeth gwahanol, falle bod chi wedi sylwi ar y fe, bydd wedi bod yn eitha galed i chi ddim sylwi, Yy, sef hwn fan hyn, so mae piano yma, uh, piano gwyn, mae wedi cael ei pinto, so mae'n edrych yn really neis actually, so na beth oedd yn wahanol di Gwener, oedd y piano. Uh, mae rhywbeth arall yn wahanol heddi, ond dim top fi we, falle bod chi wedi sylwi bod da fi t-shirt gwahanol arno, ond digwydd bod nes i sesiwn debyg i hyn neithwr um, ar gyfer uh, meddwl, So y sesiwn trwy fy Facebook live neithiwr ar meddwl um, a gweithiais i'n rili, rili galed, so um, mae'r top na wedi mynd mewn i'r golch. Uh, so mae gyda fi top arall heddi, iawn. Dim na beth sy'n wahanol, mae rhywbeth arall. So the thing that was different last week was the piano, you'll be able to see it behind me. Uh, today there is something different, however it's not my t-shirt, okay? I was doing a session last night, And um yeah, that's had to go in the wash because it got a bit warm and sweaty in the room. Ok, so gobeithio bod chi gyd yn barod. Dyn ni dachrau twy'n mynd lan, dyn ni jyst dachrau symud, dyn ni dachrau marcio ar y spot o'n eisiau cael yn trad ni off llawr, cael breichau ni gweithio, a mae hwn gobeithio mynd i cael calon ni dachrau pompo bach yn gledach So os ti'n gallu gweld mi fyna, mae breichio fi'n mynd nôl ymlaen, cefn yn syth, a mae coesau fi just off y llawr. Ok, ni'n mynd i fynd nawr mewn, ni'n mynd i codi'r pengliniau lan mewn i bach o high knees. So ni dal yn mynd i fod yn marcho, ond ni'n mynd i codi'r pengliniau lan. Ok, remember about balance. Hey, so we don't want to be falling over, we want to be nice and balanced and just our arms and legs working. Dyle fod opposite arms, opposite legs. So pan mae trodd cwrs yr ef i lan, bod llaw chwyth fi'n lan, a ffwr arall rownd, so bod ni ddim yn gweithio fel hyn yr un ochr, ni eisiau gwneud opposites. Okay? Ewn ni rhywun peth nawr, a ewn ni dod

So newn ni sgudo fe lan tyma bach. Mynd mewn i bach o jog. So bore ma, ma da ni pimp gweithgaredd. So yr un cynta, ni'n mynd i wneud cic a clap. Gweithgaredd rhif dau yw, ni'n mynd i fod yn mynd ar un cwrs, a ni'n mynd i fod yn plygu'r pengliniau, so bach o balans o, bach o cryfder yn y coesau. Trydydd gweithgaredd i wneud seren, so stadiwm, so ni gyd yn gwybod hwnna. Rhif pedwar, ni'n mynd i fod yn mynd ar bysau ni lawr i'r traed ni, so ni'n mynd i fod yn swingo rownd uh, tyn bach o'r melin wynt. A wedyn rhif pimp, ni'n mynd i fod yn gwneud squat, a wedyn pengliniau uchel ar ôl ni'n gwneud y squat. Okay? Um, beth newn ni nawr? Newn ni cwpl o shoulder rotation, so ni'n mynd i symud y sgwydden i mlaen a nôl, jyst i cael rhan top y corff yn barod, so we're just going to rotate the shoulders forwards and back, and then we're going to do the same with the elbows, so mae penelin ni lan a lawr, A'r un pryd ni'n mynd i fod yn tapo mas i'r ochr. So ni'n mynd i trio wneud y ddoi beth gyda'i gilydd. A newn ni'r un peth gyda Pigor neni with the ankles, so ni jyst yn mynd i fynd â hil i'r llawr. A mi hwn falle'n stretcho hamstrings ni mas yn y fach hefyd. OK, good job. So just siglo bach y breichiau a coesau, gweithio bod ni wedi twymo lan.

Gweithio am digon o le gyda chi, so kick a clap am yr un cynta, so we're gonna kick our legs up and we're gonna clap underneath each one. So pawb yn barod? Right, dyn ni. So gyda hwn, trio mynd yn siŵr bod ni'n cadw'r cefn yn syth. Okay, we don't want to be bending into it like this, because that will put pressure on our back. Ni eisiau aros yn stiff, os ni'n gallu. A neud yn siŵr bod ni'n clapo o dan y gost. Da iawn. Os chi eisiau mynd bach yn gynt, gallwch chi wneud, you can go faster if you want, gallwch chi wneud bach o rhythm mewn iddo fe, byddwch chi'n mynd bach yn gyflymach, um, mewn i bach o jog falle, ond fi'n mynd i aros ni'n peth, achos beth sy'n gweithio'n gael ei neithwr. So pa mor barod i mynd to? Rhaid i ni. So fi'n gwybod mae plant cyfnod yn sylfaen wedi dechrau mynd nôl i'r ysgol. So gobeithio bod chi'n mwynhau. Nath plant fi mynd ddo, a nhw wedi joio mas draw. A fi'n gwybod bydd mwy o chi plant cyfnod sylfaen yn mynd nôl dros yr wythnos nesaf. sy'n grêt, ond falle bod plant cyfnodrwyddol dou yn mynd i fod yn watcho o getre. Fab, oce, okay, gweithgaredd rhif dou. So ni'n mynd i fynd ar un cwrs, cadw creu cydbwysedd, a ni jyst yn mynd i fod yn plygu y benglin arall. Iawn, neis a slow. So mae fe'n rili really gweithio'r muscles yn y gos. Gweithio hefyd ar cydbwysedd ni. Ok, so ni'n mynd i'r un trwr am 30 eiliad a'r llall am 30 eiliad. So, ffindio balans, allwch chi defnyddio breichiau i helpu os chi eisiau. A ni jyst yn mynd i fod yn mynd lawr Plygu'r ben glin a dod â fe nôl lan. Good job. Mae'n siŵr bod ni'n cadw balans. Da iawn chi. Good job. So newn ni'r un peth gyda'r gwrs arall. So we just change legs this time. Dyna nes i'r cwrs chwith tro cynta, so fi'n mynd i fynd i'r un fe tro hyn. So, pawb yn barod, gwneud i ar y to. So, ffindio balance. A wedyn plygu y pen-glin. Os chi'n defnyddio breakers chi eisiau. So gyda hwn mae'n bwysig bod dan control, lot o rheolaeth. So jyst symudiadau bach a dim ond y gos sy'n gweithio. Good job, da iawn. So un nesa, night seren, star jumps. So mae hwn yn cyfuno doi siap gymnasteg, sef siap syth a siap seren. So ni'n mynd i fod yn mynd a wneud y fel night seren nôl ymlaen. Okay, so mae da ni deg eiliad arall, ti'n mwyn cymryd bach o dŵr, felly fi'n wneud, excuse me, A hwn bydd gweithgaredd 3 mas o 5. So, rydyn ni'n barod. Rydyn ni. Da iawn. So, agor y coesau. Stringo'r breichiau.

Cwn i'n barod e. Mae'n enwaith to. Barod ni. Job. Carchwyn. Llain y deg eiliad. Da iawn. Tri gweithgaredd lawr, doi ar ôl. So mae'r un nesaf. Ni'n mynd i roi trad um, wrth y gilydd fel hyn. Ni'n mynd i trio cael y coesau'n syth, ond ni'n mynd i fod yn mynd am breichau ni, a dwylo ni, a twtch, a bysau trad. So bydd yn llaw dde yn twtch a trws chwyth, llaw chwyth i'r trwr dde. Cynniafta.

Good job. Un ar ôl. So ar hwn ni'n mynd i wneud squat, ni'n mynd i wneud lot o squats gwahanol. So ni'n mynd i fynd lawr fel hyn. Ond ar y ffordd lan, ni'n mynd i wneud dau penglin uchel. So o'r blaen, ni'n mynd i wneud nhw ble ni'n croesi. Ni ddim yn mynd i croesi hefyd, jyst yn syth. So ni'n mynd i fynd lawr, ni'n mynd i squat, 1, 2. Sgwat, 1, 2. Pam yn barod? So nawr mewn i sgwat, cefn yn syth, a wedyn y pengliniau yn dyn nhw'r lan. Lawr, penglin, penglin. Gallwch ddim rhy gloi. Mae eisiau bod rheolaeth da ni.

Good job. Car fynd. Da iawn chi. Fantastic. Newn ni jyst cwlo lawr nawr, so ewch i gael eich dŵr chi, a ni jyst yn mynd i fod yn cerdded o amgylch, neu os chi mewn dosbarth heb lot o le, lle ni jyst fod yn cerdded ar y smotyn ble chi'n sefyll. So ni jyst eisiau cadw symud, fel bod yn corff yn dod nôl i normal yn slo bach. Ho, oh, good job. So fel wedys i, athrawon, os chi'n moyn cysylltu gyda ni wedi bod eich dosbarth chi, neu'ch blwyddyn chi, neu'ch ysgol chi, yn watcho, falle bod pawb yn neud y gyda'i gilydd, neu'n dosbarthiadau, holl gwybod ni, A wnewn ni weud helo, bore da, shwmae wrthoch chi? Mae hwn siwr fod ni fod yn handi hefyd achos mae tywydd yn achrefu mas ti fas, so falle geith plant yn cyfle i fy mas i ware, so gallen nhw fod yn gwneud y sesiwn hyn to amser egwn neu amser cino. Ok, os yna ni ffindio tymyn bach o le, ni jyst mynd i mestyn lan i'r awyr, stretcho reit lan, a wedyn lawr. Os chi'n gallu twtio llawr, gret, ni jyst yn mynd i hongian drosto, a nôl lan, mestyn reit lan, a lawr i'r llawr, Yn ei ddwy'r fraich yn gros, i stretcho'r ysgwyddau, ni bod yn teimlo'r stretch lawr yn yr ysgwydd fan hyn. Dala hwnna am ryw 10-15 eiliad. Wedyn shiglo fo off. Yr un peth gyda'r fraich arall. Good job. Da iawn chi, cwpl o stretches ar y coesau yn ni'n y hamstrings. So ni'n mynd i roi y hyd i'r llawr, plygu'r benglin arall a dyna ni fod yn teimlo yr hamstrings tu ôl y gos sy'n syth yn gweithio. Da iawn. A nôl y newid. So cofiwch mae'r sesiynau hyn yn parhau. Bydd Steve nôl bore fori am hanner awr di naw. Gallwch chi watcho y fideos hyn nawr ar uh, tudalen Facebook, channel YouTube, a bydd e hefyd ar Microsoft Teams. A wnewch yn siŵr bod chi yn cael yn saff yn ysgol os chi yn ysgol, ond wnewch yn siŵr bod chi'n yfed digon os chi wedi bod yn chwysu bore yma fel fi. Um, a na fi weld chi bore di llun wythnos nesaf. So bydd Steve ma fori, Stefano di Gwener, a wela chi to uh, bore di llun. Diolch yn fawr i chi am watcho, a wela chi cyn hir. Ta-ra!